Hökümetde işleýän parahor korrupsionerlerden gelýän iň uly zyýan kimdir biriniň çakdan aşa baýlygy, köşkleri, maşynlary, samolýotlary, sagatlary ýaly bolup görünýär. Ogrular özlerini aklamak üçin meseläni başga tarapa gönükdirýärler. Mysal üçin. Siz göripçilik edýäňiz. Size-de wezipe berseler ogrulardyňyz. Sizem işläň, gazanyň. Iliň baýlygyna göripçilik etmäň. ýaly jümleleri ulanýarlar. Aslynda bolsa, köşkler, maşynlar, sagatlar ogurlygyň ujypsyzja bölegi. Edil buz dagynyň suwuň ýüzüne çykan gitjik bölegi we aşagynda iň uly böleginiň bolşy ýaly. Ogurlyk dine öwrülip giden Ynanç, aslynda ogurlyk köşkleri, maşynlary, samolýotlary, sagatlary bilen döwlet gurluşyny çüýredýärler. Gün-günden göwrümini giňeldýär. Nesilden-nesile geçýär. Giňişleýin düşünmek üçin Wideo laýk we kanala agza bolmagyňyzy ýatdan çykarmaň. Döwletden ogurlanan ýekeje dollar käwagt On dollar, käte ýüz dollar hökmünde döwlete zyýandyr. Gowy düşünmek üçin, şahsy işini edýän telekeçi, kärhanaçy, söwdagäriň gözi bilen garap göreliň. Olaryň birisi maldarçylyk ösdürýär, birisi egin-eşik öndürýär, ýene biri haryt satýar, hemmesem belli bir wagtdan soň baýamana başlaýar we özüne jaý, maşyn, samolýot ýaly zatlary alýar. Üstünlikli işleýän kärhanaçylar we baý söwdagärler daşyndan seretseň döwletiň baýlygyny ogurlaýan hökümet işgärine meňzeýär. Ýöne söwdagäriň, kärhanaçynyň üstünlikleriniň arkasynda tükeniksiz halka hyzmat we zähmet bar. Meselem, gyzgynjak tamdyr çörek satýan telekeçiler çöregi taýynlamak üçin köp wagtyny, zähmetini, gara derini sarp edýär we çörek ýapmana mümkinçiligi bolmadyk ýarawsyz hojalyklara hyzmat edýär. Ýa-da kärhanaçy çig maldan bir zatlar ýasamak üçin işçi tutýar, olara aýlyk töleýär. Netijede, Iş ýerleri köpelýär. Eger kärhanaçylar köpelse, öz aralarynda ýaryşýarlar. Ýagny köpräk aýlyk töläp işçileri özüne çekjek bolýar. Şeýlelikde, kärhanaçylaryň, telekeçileriň, söwdagärleriniň baýlygy köpelýär, işçileriň bolsa aýlygy. Olar islese-islemese baýamak üçin jemgyýete bähbitli başga işleri hem edýärler. Meselem, salgyt töleýär, ýol oňarýar, tehnika satyn alýar, fabriki işletmek üçin güýçli tok çekýär. Ýene bir tarapdan olara hemişe batmak, gazanjyňy ýitirmek howpy abanýar. Bir-de harydyň hili pes geçmez, Ýa senden arzanrak satýan tapylar ýa dollaryň bahasy galsa arzan satan harydyňy gymmat almaly borsuň ýa-da aç hökümet işgärleri agyr para basar çökersiň. Şeýle ýagdaýlar ýüze çykyp müňlerçesi işini taşlap türke gitdi. Bazarlar boşady. Size bazaryň ýagdaýyny alyp bereýin, görkezeýin diýdi Mähram işdäpdir. Adam ýok bazarda, hiç ýeri. Görýän magazinler açyk, satyjylar kän, ýöne adam ýok. Gowumy? Gowumy? Sen şolar ýaly adam ýok. Bu manekendir gyzlar, adam däldir diýeýin-de. Dört sany adam görünýär. Geliň müşderiler, geliň bize diýeýin-de. Bazar diýip sadagaňy diýip. Söwda-da boljagy boldy öýdýän. Boş şuşuna intişip ýörler adamlar. Bir kişilik ştapl on manatlyk ýek alşyp. Bizdenem almaly bor.

Hilegärlik bile kanunlary bize garşy ulanýar. Işlemek, ýaşamak, okamak, söwda etmek, gezmek, telekeçilik, umuman durmuşyň ähli ulgamlarynda özlerine bagly meseleleri çözmeýärler. Ykdysady jenaýatlara garşy göreşmekde-de kemçiliklere ýol berler. Azyk harytlarynyň hem bahalarynda ýüze çykýan aratapawutlaryň hem sebäplerini seljermek hem bahalary hem durnukly ýagdaýda saklamak işem talaba laýyk alnyp barylmaly.
Hökümet işgäri eden hyzmaty üçin aýlyk alýar. Biz bolsa döwletden hyzmat. Umuman, hökümet işgärine pul bermek üçin sebäp ýok. Ýöne hökümetiň köne, artykmaç, ýalňyş gümürtik kanunlarynyň netijesinde para bermeli bolmagyň mümkin. Meselem, öňler samalýodyň, poýuzyň bileti üçin töleginden artykmaç para berlenokdy. Häzir bolsa daşary ýurtlara gitmek üçin migrasiýanyň işgärine, aeroportyň işgärine para berilýär.
Ber iki müň dollara ber, ber! Baldoý adamyň pulyny iýme haram ölen! Bokurdagyňa tegek bolar, ber!
Olar köne para almak düzgünleriniň üstüne täze para almagyň ýollaryny gözleýärler. Meselem, köpräk barlag geçirmek, bilgeşleýin gümürtik meseleleri uzaltmak, Internede goýjak diýip mertebäňi peseldeň üçin sen ýazýaň üstünden şuny. Näme onuň sen ýegenlere bolýamy näme edýämi. Arka arka sen alyp özüň. Ýüzüňi görkezsene. Ýüzüňi görkez erkek bol. Näme gaçýaň. Eger halk Türkiýä geçmek isleýän bolsa, migrasiýaň işgäri köpräk dokument talap edýär, yzyňa gaýtarýar, bar plan ýerden plan dokument getir diýýär. Aeroportyň işgäri öz gezeginde saglygyňy barlaýar. Garaz, olar köpräk pul gazanmak üçin hemişe täzeden täze kynçylyklary döredýärler. Hatda hökümet işgärleri aslynda ýalňyş köne kanunlary para alyp düzeldýändikleri üçin özlerini aklaýarlar. Ýöne muny düýpden düzetmeýärler. Iň esasy mesele bolsa diňe halka däl, ýurdumyza ullakan zyýan ýetirýärler. Ine näme üçin döwletden ogurlanan bir dollar ýüz dollar bolup zyýan ýetirýär. Meselem, daşary ýurtlardan gelýän kompaniýalardan para soraýarlar. Eger para bermese, kowýarlar. Para berse, daşary ýurtlardan gelen kompaniýalaryň guran binalaryny kabul edýärler, bolmasa edenoklar. Olar ogurlykdan gorkup, biziň ýurdumyza gelenoklar. Täze iş ýerlerini açanoklar. Halkymyz bolsa, işläp, bugdaý öndürip, pagta ekjek wagtyny magazynyň öňünde oçurylda geçirýär.